Шәһәребезнең Тимер юл районындагы Солтангәрәй мәчетендә ифтарларны шулай күмәкләп, быел бишенче ел уздыралар. Көн саен өч-дүрт кеше чиратлашып корбан чала. Кайберләренә хәтта көн дә җитми кала икән. Өстәл-өсләренә тәмлечкәләрне апалар белән кушылып, үзләребез алып килеп, спонсорларыбыз коробка-коробка китерәләр бөтенесен. Коробка-коробка анда помидорлар, кыярлар, конфетлар, печеньеләр, аннары турыдан пироглар пешереп китерәләр коробка-коробка. Бер белмәгән кешеләр дә киләләр, китерәләр. Бу мәчеттә узучы ифтарларга өстәлләрне хатын-кызлар әзерләсә, кайнар ашны һәм пылауны көн саен имам Фәрит хәзрәт үзе пешерә. Расулебез хәдисендә әйткән бит, Кем булса да ифтар ифтар уздырса, кем булса да авыз ураза тотучыларны ашатса, эчерсә, анарга шул ук аҗр-сәвап булыр, дигән. Аны аңлап инде, Расулебезнең хәдисләрен, истәлекле хәдисләрен аңлап, без дә инде шулай Тырышабыз катнашырга. Авыз ачканнан соң мәчеттә йөзләгән кеше тәравих намазына да кала. Соң дип тормыйлар, ирләре белән килгән хатыннар да намазга баса. Ә хәзер инде без өлкәбезнең татарлар күпләп яши торган Чардаклы районында. Бу йирдәге татарлар да моңа кадәр ифтар мәҗлесләрен үзләренең өйләрендә яисә мәчетләрдә генә уздыра торган булсалар, Халык күп йөргәнлектән, алар инде ике ел рәттән шушы ифтар мәҗлесләрен зур спорт комплексларында уздырырга булганнар. Чордаклы районында ун меңгә якын татар гомер итә. Байтагы район үзәгендә яши. Һәр татар авылында да мәчетләр эшләп тора. Район мөхтәсибе Усман Айбулатов әйткәнчә, ифтарларны күмәкләшеп үткәрү бердәмлеккә өнди, үзара аралашу өчен дә кулай урын. Пәйгамбәребез әйтте, Рамазанның бәрәкәте нәрсә, дуслыктан, бердәмлектән дога кылу. Без дә, әлхәмдүлилләһ, бүген җыелышып, Коръәннәребезне укыдык, дугаларыбызны кылдык. Иншаллаһ, киләчәк Корбаннарыбызда, уразаларыбызда, иншаллаһ, шулай җыелышырга нәсыйп булсын. Картаябыз димик әле, мөнәҗәтләр килик әле.
Ульян шәһәренең Идел аръягындагы мәхәлләдә дә ифтарлар көн саен узып тора. Татарның бай егетләре аны чиратлашып үткәрәләр. Бүгенге ифтар хатын-кызлар өчен. Авыз ачарга ике сәгать алдан килеп, бүген бәет-мөнәҗәт кичәсе дә оештырганнар. Апаларның үз теләкләре бар иде. Менә шулай килеп чыкты. Рамазан аенда ифтар алдыннан бер сәгать-ярым алдан җыелыштык. Җыештылар, менә матур гына иттереп утырдылар, сөйләштеләр. мөнәҗәтләрне әйттеләр. Ә монсы инде шәһәребезнең Волга спорт-арена спорт комплексы. Быел биредә дүртенче тапкыр губернатор катнашында өлкә ифтары уза. Оештыручыларның әйтүенә караганда, 4000 кешегә чакыру билетлары таратылган. Өлкәнең барлык районнарыннан да 30-40 кешелек делегацияләр килгән. Катнашучылар арасында Мордовия, Чувашия һәм Татарстаннан да кунаклар бар. Мөселман кардәшләребезне күреп, алар белән аралашып, аларда ничек мероприятиеләр, шул ифтар мәҗлесләре уза, үзебездә ничек, чагыштырып,

Соңгы елларда Казанда гына түгел, илебезнең байтак төбәкләрендә шулай күмәкләшеп ифтар уздыру матур бер гадәткә кереп бара, ди. Әле без кичә генә Санкт-Петербургта булдык, анда. Икенче атнага Чувашиягә барабыз. Аңа хәл Үзбәкстанда булдык, Уфа шәһәрендә булдык. Яктан да менә шулай безнең мөселман кардәшләр, татарлар меңләп, меңләп. Инде әйтәбез, Самар өлкәсе дибезме, Пенза өлкәсе дибезме, Башкортстан дибезме, Астрахань дибезме, Төмән дибезме, бөтен бөтен җирдә менә шулай ифтар кичләрен үткәрәбез. Ә икенче май көнне барлык мөселман дөньясы белән бергә семберлеләр дә Рамазан гаетенә җыелачак. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.